Insemmilkom jena Karx Kembri nilħakom għal episodju ieħor ta' Antenni Suspettużi, il-podcast ta' Pen Malta mal-awturi ta' żminna. Illum qed nirrekordjaw din il-pottata il-ħadd 15 ta' Ottubru waqt li f'Gaza qed iseħħ ġenoċidju bil-kompliċità u l-approvazzjoni tal-Amerika, l-Unjoni Ewropea u r-Renju Unit fost l-oħrajn. 'il fuq minn żewġ miljun Palestinjan maqbudin f'Gaza waqt li l-militar Iżraeljan dikjaratament qed iħejji biex jidħol fil-Medda ta' Gaza u jeradika. Infakkru wkoll li apparti eluf ta' tfal u familji li nqatlu fi djarhom, inkluż mill-ġellieda tal-Ħamas fl-Iżrael, il-militar Iżraeljan diġà qatel mill-inqas seba' ġurnalisti waqt il-qadi ta' dmirhom. Seba' ġurnalisti f'sebat ijiem. Awturi, poeti, fotografi u ħbieb tagħna ta' Pen Malta jinstabu taħt assedju totali maqtugħin mill-ikel, mid-dawl u l-ilma u ma fadlilhom imkien fejn jistkennu. Illum miegħi qed jingħaqad awtur importanti li jaf xi ħaġa dwar dan kollu għax ittraduċa awtriċi prominenti Palestinjana, apparti x-xogħol tiegħu stess li jitkellem ukoll u jmiss ma' dak li qed jgħaddi fil-Palestina u f'sitwazzjonijiet ta' oppressjoni. Jean Paul Borg, grazzi tal-li naqat magħna. Nsellimlek u grazzi lilek tal-istedina. Grazzi Ġan. L-ewwel nett nifraħlek għax propju l-bieraħ kellek it-tnedija tal-aħħar ktieb tiegħek Salib li ser nitkellmu dwaru minn hawn ftit ieħor. Però Ġan, jiena ninsab Nairobi fejn ngħixu nqatta' ħafna mill-ħin tiegħi, inti fejn tinsab bħalissa? Bħalissa xemxija, jiġifieri parti minn San Pawl il-Baħar, ftit metri 'l bogħod mill-baħar li huwa kif naqbad ngħid wieħed mill-passjonijiet tiegħi ħa ngħid hekk u wara din l-intervista ħa nkun qed induqu. Tajjeb, tajjeb, dik fortuna sabiħa ħafna. E, ejja nifukaw ftit fuq il-Palestina u jkollna nibdew b'din il- dan is-suġġett eh, li għaliex eh, dak li qed naraw qudiem għajnejna bħalissa eh, huwa tal-waħx. Qed naraw mod live dirett f'dirett ġenoċidju li qed jitwettaq dikjarat pre-annunċjat ġifiri għandek da diġa dikjarat bliktar mod ċar. Inti traduċejt Awtriċi Palestinjana li kienet f'kuntest differenti però ukoll ta' assedju fi żmien eh, l-intifada eh, u inti eh, traduċejt żewġ kodba tagħha, l-ewwel wieħed huwa Sharon u l-kunjata ta' Suad Amiri, Amiri. Għajdilna ftit għaliex kont traduċejt dan ix-xogħol u x'għidilna anke dwar dak li qed naraw illum. Eh, l-ewwel xogħol li traduċejt li issa eh, kien ħareġ tmien snin ilu eh, Sharon u l-Kunjata djarju mirra mallaħ u kien ħareġ permessa l-SKS, ġi publikat mill-SKS. L-ewwel kif naqbad ngħid inkontru tiegħi ma' Suwa Tamiri kien permezz tal-Festival Mediterranju tal-Letteratura ta' Malta ta' Inizjamed. Dak iż-żmien jiena kont kif naqbad ngħid eh, sempliċement persuna li mmur eh, il-festival. U l-istejjer li bdiet tajt, bdiet tgħid traċedja, ma bdiet tgħid traċedja b'mod komiku. Imma kien naħseb iktar minn hekk għax laqat nibtali laqtitni kienet niftakar b'tali mod. Ovvjament tmur tixxi l-kotba li hija normali qiegħed festival tal-letteratura ħad ixxi l-ktieb, tmur id-dar, taqrah, imma tant qisu kien daħal ġo fija li bħal meta jkollok ktieb tajjeb tieħu gost qisek eh, taqrah kollu, ma fl-istess ħin qisu wara li tispiċċah iħallilek ċertu vojt. Allura qisni biex nimla dal-vojt kont bdejt qed minn dejjem kelli dik l-element li nixtieq nittraduċi ma qatt ma traduċejt b'mod serju ħa ngħid hekk. U bdejt dak iż-żmien kelli biċċa kelli blog eh, u nittraduċi xi ħaġa u kont intellaw f'dak il-blog. Eh, kien raħ eh, Walid Napan, il-Palestinjan li jgħix fostna f'Malta, u kien ħajjarni bħal speċi nittraduġeħ kollu. Eh, bdejna nitkellmu ma' l-awtriċi, l-awtriċi ħadet gost ħafna, għax anke forsi għalija iktar minn kollox konna qed inwasslu sitwazzjoni eh, tal-Palestina u n-narrattiva għandha poter qawwi. U biex ehm, nifukaw ftit fuq il-kontest u s-sitwazzjoni propja li suwat tikteb dwar. Huwa kif naqbad ngħid it-traċedja kienet li prattikament qiegħda f'darha u qegħdin jintefgħu l-bombi ftit metri 'l bogħod. U hi weħlet kienet bħal speċi x'naqbad ngħid bħalma kien ġralna waqt il-pandemija, inqabdet mal-kunjata u bdiet tagħmel kien hemm qisu ġiet kummiedja, imma fil-verità kien hemm traċedja x'dina minn ħin għal ieħor se taqgħad bomba u tħallihom tal-post. Xi ħaġa ma oħra partikolari. Nagħtu ftit il-kontest li semmija Jean Paul. Eh, da mhm. kien l-assedju ta' Ramalla meta kienet bdiet l-aħħar intifada u eh, kif qed inti Suad inqabdet f'dara magħluqa eh, mal-kunjata li ma kienitx eh, ma kienitx sitwazzjoni feliċi ħafna li għaliex ma kienux jaqblu fuq ħafna affarijiet, per ġviri toħroġ dan l-element, l-element umoristiku waqt eh, assedju eh, fejn ma tafx kif qed tgħid inti jekk il-militar Iżraeljan u se jolqotlok darek jekk hux se xaħat se jisparalek jew eh, jekk hux se tispiċċa. Minn hekk naħseb kalli hija li anke waqt il-ħajja normali Il-Palestinjani jgħaddu minn affarijiet li aħna ma nimmaġinawx. Imqar, kif naqbad ngħid, għandek bżonn tmur belt oħra, tgħaddi minn ħafna checkpoints, biċċa qadja li għandha toħodlok kwarta toħodlok ofsa nar, umiljazzjoni, jistgħu jibagħtuk lura. Jiġifieri hemm okkupazzjoni, ħa nibdew minn hemm. Jiġifieri, minkejja l-atroċità li seħħet mill-Ħamas li hija atroċità, ma daw għaddejjin minn atroċità kuljum. Ġifieri dawn Dan huwa diskors importanti ħafna, Jean Paul, għaliex eh, kif qed tgħid inti mhux intiż biex jiġġustifika atti kontra ċivili. Assolutament. Però, però, jispjega l-eruq ta' dan il-konflitt kollu, jispjega minn fejn ġejja, ir-rabja, id-disprament, il-fatt li Palestinjani llum jgħidulek li m'għandhom x'jaqsmu xejn ma' Hamas u qatt ma missew arma bidejhom. Eżatt. Jgħidulek aħna ma fadlilna xejn iżjed nitilfu, ma fadlilna xejn iżjed nagħmlu, ħadd m'għadu jisma'. Għalhekk ukoll inkun diżappuntat ħafna mill mill-President tal-Unjoni Ewropea li jien għandi rispett kbir minn Roberta Metsola, this is not what, what, what aboutism qalet u xek, ehm, li hija mela. assolutament ma nistax nifimax. Imqar f'ġuri jekk għandek l-ikbar eh, x'naqbad ngħid ehm, atroċità, ehm, ma xem wara, irridu ngħiduha, prattikament ħadet naħseb ukoll koll Irridu nqisu li bħal llum ġimgħa wkoll kien hemm l-intervista ta' Neil Falzon tal-Aditus u qal li hemm biża' li l-Unjoni Ewropea qiegħda tinħakem mil-lemin estrem u sa ċertu punt naħseb dan qed jiġi rifless f'din is-sitwazzjoni. Pereżempju, Rajna lil Meloni li, ngħiduha kif inhi, għandha għeruq faxxisti mill-ewwel dil ħafna x'naqbad ngħid appoġġ bla riservi lil Iżrael. Minn Meloni issa saret di saret mainstream, ġifi din anka il-pożizzjoni li tieħu Roberta Mezzola fi simna, jaħtieġ ngħidula li din ma tistax tagħmlu fi simna, qed nitkellem personalment, però illi din l-istess mara illi ma ħaditx b'idej Joseph Muscat għaliex kien korrott, u mbagħad tmur tieħu ritratt ma' President ma' President u għamlet sew, imma mbagħad tmur tieħu ritratt ma' President ta' pajjiż li diġà ddikjara li beħsiebu jwettaq ġenoċidju u krimini tal-gwerra u diġà qed iwettaqhom, Eh, għalija hija każ estrem ta' double standards u ta' ipokrizija. Din hija l-opinjoni personali tiegħi. Matilu eh, Netanyahu kellu niesu fit-toroq minħabba eh, li rid jgħaddi tip ta' mm, liġi x'nabat Kien qed jeradika d-demokrazija tal-poter tal-qorti, le? Eżatt, eżatt, kien hemm protesti kbar, ovvjament issa l-istat il-pajjiż Iżraeljan huwa maqut għaliex ġi taħt attak, ġiet kif ġiet, però eh, din ma tiqafx hawn u l-ikbar inkwiet tiegħi eh, bħalissa huwa dan il-ġenoċidju li qed isir bl-appoġġ tal-Unjoni Ewropea, tal-Amerika u ta' dawk li suppost qed jirrappreżentawna. Però eh, Jean Paul, Grazzi ħafna tal-li għamil dawk il-punti għax eh, importanti li jenadu. Eh, mistoqsija dwar il-proċess ta' traduzzjoni, meta traduċejt dan il-ktib u anka Damasku tiegħi li huwa t-tieni ktib li traduċejt ta' suwad. Kif, kif imxejt? Inti traduċejtom minn eh, mill-Inglis, mill-Arbi, minn eh, kellek sorsi differenti. Suwa ta' li jridu ngħidu li tikteb oriġinarjament bl-Inglis. Ekku, ekku. Ġifiri, eh, l-oriġinali huwa bl-Ingliż. Ehm, ħallija li hemm ehm, traduzzjonijiet hemm eh, verżjonijiet bil-Arbi, mi tikteb eh, bl-Ingliż. Anke l-Arbi huwa traduzzjoni. U sfortunatament jien ma nafx bil-Arbi, ġifiri, eħe, kienet normali li kelli nittraduċi mill-Ingliż. U kif kien il-proċess eh, ta' interazzjoni ma' Suad? Kont eh, inti għat li kont f'kuntat maħħa, eh, bqajt f'kuntat, kont u traduċi, tal-kont diskussjoni. Meta x'naqbad ngħid, ikollok dubju, pereżempju anke wieħed mill-isfidi li kien hemm u forsi naħseb iktar issa jgħidlek walid, kien anke ċertu ismijiet ġieli ħawwat il-ġeneru tagħhom, il-ġens tagħhom. Naħabba ehm, nuqqas salbi tiegħi. Dak kien fl-ewwel wieħed, fit-tieni darba l-ewwel darba mbagħad kien ukoll eh, edit jaħwalit napan ehm, li apparti li jaf l-Ingliż, jaf anke minn fejn ġejja bħal speċi bħala Palestinjan innifsu u mbagħad editja xogħli huwa wara ħafna diskussjonijiet. It-tieni darba Damasku tiegħi kont ħdimt mill-qrib ħafna ma' Elena Cardona li wkoll hija interessata ħafna fil-Mediterran bħalissa qiegħda tagħmel studju fuq il-memwa Għarbi allura wkoll kienet taf minn fejn ġejja Suad U kemm-il darba tkellimna t-tlieta li aħna flimkien fuq affarijiet biex ħadna deċiżjonijiet fuqhom. Għadek f'kuntatt ma' Suad tkellimt daw l-aħħar jiem. Ngħidlek id-dritt tal-Palestina. Battila email eh, tliet ijiem ilu. Ehm, eh, pa speċi kultant meta tkun minn ximkien komdu bħalma jien jien eh, u tibgħat il xatt li qiegħda qrib ħafna ta' gwerra tħossok kultant ftit artifiċjali. Ma ħassejt il-bżonn li nibgħat email. Sfortunatament għadha ma weġbitx minkejja li s-soltu twieġeb mill-ewwel. Jista' jkun hmm. x'aktarx ehm, mingħajr ma nitkellem fisimha jew għandha ħafna messaġġi u għaw moment ukoll x'aktarx ta' depressjoni ehm, li ma jkollok xabtit tara ħafna email żgur, ġifieri. Jien li nista' ngħid mill-esperjenza tiegħi x'dan anka anka bħala pen Malta u solidarjetà li nuru ma' sħabna f'dawn f'dawn il-kuntesti, awturi, ġurnalisti, huwa li vera tħossok eh, kważi trivjali, però kull min tkellem għalihom tfisser tfisser ħafna li xi ħadd jistaqsi kif inti kif sejjer, kif mm. kif qed jirnexxielek ta' diljum, kif inhuma l-qraba tiegħek f'Gaza. Eh, hija xi ħaġa li tagħmel differenza totali għalihom. Bħal meta nibatu itri lil xi ħadd il-ħabs, eh, political prisoners, ħabsin eh, tal-kuxjenza u nfakruhom li qed naħsbu fihom. Eh, Gaza wara kollox hija ħabs, ħabs enormi. Xi ħaġa li għalina meta pereżempju kont qed nitkellem ma' missieri u għalih ma setax jifhimha hija li ħafna Palestinjani wara n-nakba tal-1948 u din xi ħaġa tiġri komuni, telqu minn darhom. Forsi reġgħu morru lura f'xi raħal fil-Palestina. B'xi mod qabżu xi tip ta' checkpoint u marru jżuru darhom stess. U f'darhom, f'darhom innifishom, mhux fl-għalqa, f'darhom hemm Lhudi li qed jgħix minflokhom. Kien hemm min ħabbat il-bieb għax xtaq jidħol u weddewh bil-pulizija. Ġviri, hmm. din li għandek dar, ħafna nis jajdu l kanna d-dar tal-familja, konna ħafna ħu, eccetera, eccetera, u beħħajnija, u qalbom tinqasam. Għax eh, darek fej għandek ħafna memori, eccetera, eccetera, ehm, eh, ħatina tal xaħat, minn tew kol biex nejdu kollox, tħallas taħħa. Mdaw, ma tħallsux, tkeċċew u hemm għadu ġo fih. Ġviri daqshekk hija xi ħaġa gravi U xi ħaġa oħra bħalissa bit-teddida li hemm issa sseħħ xew lejn naħseb li ħasseħ li għandek teddida hija tiġa xi ħaġa, dal-għodu qed naqra qalet jien għalija m'għandi ebda għażla li qed jgħid li bħal speċi qed javżani biex niċċaqlaq jien ifisser li jew immut jew nitlaq dari. Għal dar mhijiex sempliċiment erba' ħitan, id-dar hija parti minn ħajtek. Ġifieri tajjeb jew ħażin inti ħa tolqotha. Ah, qiegħed bej il-basra u qoxrita u ġifieri kull deċiżjoni li ħa tagħmel ma takx ebda għażla. Għażillek bej forka u siġġu tal-elettriku. Ġifieri daqshekk hija gravi s-sitwazzjoni. Ekku, ekku, ekku. U ħafna Palestinjani qed jaraw di bħala t-tieni nakba. T-tieni nakba eh, tal-poplu Palestinjan fejn qegħdin eh, jingħataw ordni biex jitilqu, eh, anke jekk m'għandhomx fejn jitilqu, però anka m'hemm l-ebda garanzija li qatt jistgħu jerġgħu lura imorru fejn imorru, għad mhux ċar fejn jistgħu imorru l-Eġittu għadu magħluq. Mhux se jsibu darhom lura. Mhux se jsibu xejn, diġà diġà jien eh, l-inħawi fej għext jien għext erba' snin f'Gaza, l-inħawi parti mill-isbaħ parti ta' Gaza City, eh, kellek boulevard, kellek ġnejna, kellek eh, isu ta' slima fejn kull tip ta' klassi tal-ħaddiema u managers jiġu bil-familji jimxu eh, bil-pushers, bil-jihdu ġelat, kien hemm ħanut tal-pizza taħti. Ehm, kollox spiċċa, ma diċ teżisti, ġviri dik kienet għal-rimal, il-rimal eh, marufa u l-erja, pero parti minn Gaza City. Issa, l-Izrael qed jgħid li se jeradika in-nord, it-tramuntana kollha tal-medda ta' Gaza, għax diġa qal l fuq minn miljun ruħ biex jevakwaw, eh, biex imorru fin-nofsinhar eh, taħt Wadi Gaza eh, li huwa impossibbli għalihom diġà li jimxu u anke jekk jimxu għandek ġifieri l fuq minn ġiex miljuni kollha konċentrati issa fin-nofsinhar ta' Gaza, apparti li hemm sptarijiet, hemm nies li ma jistgħux jimxu, hemm xjuħ, hemm nies li qegħdin fi sptarijiet ma jistgħux jimxu. Da kollu qed iseħħ waqt li qed nitkellmu eh, u sa meta mmorru eh, nkunu nkunu nidejna l-programm nittama eh, li l-affarijiet ikunu ikkalmaw u li u li jiġu takiljati għal darba l-eruq ta' dan kollu. L-eruq ta' dan kollu li hija okkupazzjoni ta' 20 ta' snin assedju ta' Gaza tal-fuq minn 16 sena okkupazzjoni brutali li mhijiex sostenibbli, ma tistax tibqa' għaddejja din l-inġustizzja. Eh, U xi ħaġa oħra jien naħseb kali hija li għax din xi ħaġa kienet qalet suwat waqt it-tnedija x'kienet reġgħet ġiet Malta. Qalet intom forsi taħsbuna vjolenti, maħna nies paċenzjużi ħafna x'biex inna daqstant f'okkupazzjoni. Ehm, aħna pjuttost paċenzjużi u ma tistax ma taqbilx. U meta tara il-double standards tad-dinja, ġiviri, eh, ġustament id-dinja rikorriet għall-Ukrajna wara l-invażjoni Russa eh, u għamlet dak li kellha tagħmel u għamlet sew, eh, però meta għandek okkupazzjoni ta' fuq minn 60 sena għaddejja b'dan il-mod bi violazzjonijiet ta' kuljum u ħadd ma jerfa' subaw dwarha hemmhekk għandna problema. Jean Paul, nixtieq nitkellem ftit iktar dwar, dwar ix-xogħlijiet l-oħra tiegħek. Anki għaliex inti diġà qed u, u, u din hija xi ħaġa eh, li nammira fik inti kont involut anka fil-festival tal-letteratura, kont involut ma' l-Inizja Med, eh, tajt iktar u għadek, eħe, ġifin naraw kizjet bħala isu l-organizzatur u l-koordinatur u dak li li qed imexxi l-ħaddieħor, però jeħtieġ nisimgħu iżjed fuq il-kitba tiegħek stess eh, u ma nisimgħux biżejjed. Eh, u l-bieraħ għadu kif kif kellek dan il-ktejjeb eh, bl-Ingliż jgħidu ċebbuk li Emmu, sabiħ immens, eh, salib, publikat mill-ID Books, li hija mm. novella, eh, għanna unek novella eh, qawwija, qawwija. Titwalli ta' soltu biex ngħid kollox. Mhm. Għajden nafti dwara, għajden nafti dwara, ġan. Mela. Naf li t-ċentra ma siġra, imma dak huwa l-punt ta' tluq u forsi l-punt ta' ritorn. Il-punt ta' tluq fil-verità huwa Eh, niftakar kien hemm eh, konna qegħdin nipprotestaw ma nafx iftakarx eh, meta kienu ħajn għalaw dak is-siġar ta' Central Link ta' ħattart. Ehm, u tfajla tiegħi li hija wkoll attivista Katel ehm, li hija fotografa għamilna xi żmien niftakar kienet fissat u bdiet tieħu ħafna minn daw ir-ritratti ta' daw is-siġar. Insomma, u kienet imbagħad anke tellgħet eh, eh, wirja eh, u konna semmejnija il-fillira tal-kundannati. Mbagħad niftakar Antoine Kassar li huwa l-editur. Biex biex nagħtu daqsxejn ta' idea li semmija, dawn dawn kienu ħafna minnhom siġar immarkati sewwa, immarkati b'salib biex jinqataw. Biex jinqataw ħalli Tal-lawb ftit iżjed jekk. Unqataw eh. fil-fatt. Unqataw eh. fil-fatt. Jitqaċtu. Jitqaċtu. Jitqaċtu. Mill-eru. Insomma. U Antoine Kassar kien ilu jberrem f'moħħi li biex nagħmel xi ħaġa fuqhom ngħidlek id-dritt. U mbagħad Antoine Kassar kien sedinni biex nikteb novella għal ktejjeb għal ċebbuk u U qed mela norbot xi ħaġa ma' din. Insomma, ħloq din novella. Irrid insemmi wkoll nirringrazzja ħafna lil Claire Azzopardi li kienet li editjatni wkoll, editjat din novella. U insomma, ilbieraħ, tista' tgħid wara sena li nkitbet, ġie mniedi dal-ktieb. li jitrattanna didda protagonista femminili bl-isem ta' Alexia. Qed titratta diversi temi, eh, għandek għandek eh, dik l-immedjat li semmejt inti tal-tqaċċit ta' siġar li hija mhm. u kol simbolu ta', ta sintomatika jekk xej ta', ta problema ikbar ta' nuqqas ta' kuxjenza ambientali eh, li, li isu impossibbli ma niktbux dwaru dan l-għan immaġina inti ħassejt urġenza. Tant ngħixu fuq ma tistax ma tiktibx fuq u naħseb u għax hija r-realtà tagħna. Taddi minn triq fil-li hemm siġra u fil-li m'hemmx. U li tirrabjani ħafna U din anke nidħol f'argument fuq u ngħidlek id-dritt ma' qraba tiegħi tal-familja li huma pjuttost ehm, nissa raba, ġifieri nis li jħobbu s-siġar, eċetera, eċetera, jgħidulek imma imma qed iħawlu ħafna siġar minn flokhom. Li huwa argument li ma nistax nifmu, għax ma nistax nifhem jiena kif Siġra li ilha mitt sena u li għandha ċertu kobor tista' tiġġustiifka li tqaċċatha għax twaħħal mitt perpura. Litteralment, ħafna drabi daw litteralment qegħdin għan-numri għax kultant inħossni ngħix f'pajjiż li l-istatistika tiddettah fejn irridu għax għandna mitt siġra li ħafna drabi jmutu wara. Imma din ukoll hija metafora eh, li hawnhekk qed nitkellmu fuq in-nuqqas ta' kuxjenza ta' anka ta' ta' xi tip ta' sens ta' ħtija eh, meta qed noqtlu unqaċtu siġar bladdoċ u siġar xjuħ, siġar kbar, siġar li jgħidu storja fihom infushom, eh, għal Eh, umbat il-dnub, l-ideja ta' dnub tidħol meta mara umbat tibda tiġi biex tiddeċidi x'tagħmel b'ġisim għale u hemmhekk nitlu anka fit-tema tal-abort li, li ftit rari naraw eh, fil-kitba letterarja. Eh, inti inti ħassejt li kellek titratta u, u, u naħseb. Naħseb dak huwa suġġetti ieħor li bħalissa huwa kurrenti ħafna għalmenu fiċ-ċrieki tiegħi u sfortunatament inħoss li jisna nibżgħu nindirizzawh. Jiena ppreżentajt storja konvint li din l-istorja tiġri ħafna, issa naħseb huwa f'idejn il-qarrejja jiġġudikaw, ħa ngħid hekk. Għaliex taħseb li eh, nis il-peers tijak, awturi daqsek, awturi li għandhom statura daqsek u iktar minnek, mumiex jitrattaw din il-tema? Jien naħseb ħafna awturi, anke anke jien l-ewwel wieħed saftit żmien ilu, naħseb minħabba anke l-isfondi tagħna, ħaneħu mill-isfond tiegħi, jiena għandi sfond li għamilt ħames snin fi skola tal-Knisja. Nassigurak li ċertu affarijiet eh, eh, nsemmu l-abort ehm, eh, huwa punt li mhuwiex ta' diskussjoni. Mhm. Però li inkwetani Nifem, eh, eh, jena għanti ġejjim mill-istess forma li tħanna fl-istess forn. Eh, tnejn għanna bħal ħafna Maltin oħrajn, għanna għanna l-laġna kattolika ultrakonservativa fej l-abort huwa tabu totali. Li jinteressani nifem ftit iktar jien huwa li nħoss li bħal awturi issa favur jo kontra l-abort ehm, jew ixini l-orjentazzjoni tiegħek, inħoss li hemm nuqqas enormi ta' dan is-suġġett fil-letteratura tagħna eh, li l-in mill-superficiali, li l-in minn eh, inti trid toqtol trabi jew inti tixrob id-dem tal-feti. Eh, ġifieri, il-letteratura li hija trid titpoġġik f'sitwazzjoni ta' mara teħtieġ l-abort, ta' om li qed tara l-bint taħat ħatwet ta' abort, xi tfisser id-dilemmi li l-in minn naqbel u ma naqbilx eh, ma narawiex di. Inti hawnhekk qed tieħu pass li naħseb ħadd iktar ma tieħu maħa qablek u naħseb li anka nisa awturi eh, femministi dikjaratament li jitkellmu dwar il-ġisem l-importanza li lin minn dawn in-nozzjonijiet kattoliċi ta' dnub anzi qed nitkellmu fuq drittijiet, drittijiet tal-bniedem, drittijiet tan-nisa u drittijiet tal-umanità, mumiex qed jitkellmu fuq mumiex qed jiktbu dwar dan is-suġġett. Għaliex, skużani qed nistaqsik l-istess mistoqsija, ma nixtieq nitlu sew fil-profond. Qed ġieli iddiskutejtha ma' sħabi awtriċi, awturi nisa, jien naħseb huwa, hija tema li sfortunatament għad hemm min jibża' jiċċappas magħha prattikament. Aħna kważi kważi anke li Claire Azzopardi tgħid espliċitament jiena mara ehm, u ddeċidejt li ma rridx tfal, ħa ngħid hekk, hemm min joħodha b'xi ħaġa kbira, ġifieri ħseb wara biex titkellem fuq l-abort, speċjalment meta trid tqis ma nafx jien ta' hemm eh, nispera li mhix qed eh, x'naqbad ngħid. Hemm ħafna minnhom forsi huma mm, fis-sistema ta' tas-sistema edukattiva ta' Malta u naħseb jibżgħu jieħdu ċertu isem. Jew forsi wkoll għandhom tip ta' ħsieb differenti minn tiegħi. Ma jien naħseb huwa importanti li huma jitkellmu għax jekk ma jitkellmux huma min żidhom jitkellmu. Sa ċertu punt li jiena raġel inħossni ftit superfiċjali fiha. Imma tant ma ġiex diskuss das-suġġett li ħassejt li għandi ngħid xi ħaġa, għax kemm ħandum x'naqbad ngħid, nitkellem fuq hekk u fuq hekk, meta forsi, għax anke hawn min jgħidlek li qed titkellem fuq is-siġar, qed titkellem għax minn punt tat-tluq ta', ta klassi burgiża sa ċertu punt, eh, bħal speċi inti ma tafx ġifieri għandna bżonn nibnu, għandna bżonn ikun hawn ħafna xogħol, ġinkella aħna mmutu bil-ġuħ. Għalija li forsi l-argument huwa eh, banali, imma tisimgħu. Allura naħseb rrid nindirizzah b'xi mod, ħa ngħidlek jiena ħassejt. Issa xi ħaġa oħra pereżempju ġieli dan l-aħħar kont qed niġi qed niddiskuti, għax hawn min jgħidlek bħal speċi min qed jitkellem favur l-abort, Eh, u ma nis u koll għal darbohra nis akademiċi, nis minn eh, pozizjoni forsi saċertu punt privileġġjata, ma jien naħseb qed jagħmlu biċċa xogħol enormi. Għaxa kważi kważi qed jindirizzaw problema li fil-verità lilhom personali personali ma tmisshomx daqshekk mod dirett għax huma faċilment jistgħu qabdu marru Londra, qabdu batu batu għall-pillola, naħseb qed jiġġieldu għal nies li huma fil-klassi tal-ħaddiema u li x'aktarx jgħaddu minnha ħafna iktar minn mill-piż tagħhom privileġġjat. Jiġifieri jien assolutament għandi l-akbar rispett għal nies bħal Andrea Dibin, pereżempju. Jekk xejn qed jużaw il-pjattaforma tagħhom biex jagħtu vuċi lil min m'għandux, vuċi lil min qed jiġi vittimizzat u kriminalizzat. Eh, għaliex għaliex qegħdin. Issa l-problema li jiġi l-argument tagħhom qed jiġi kif naqbad ngħid attakkat b'mod kważi klassist. Hmm. Eh, eh, pero, pero dak dak huwa attak superfiċjali immens għaliex fil-verità huma dawk li li m'għandhomx aċċess għall-abort li huma l-iktar fost l-iktar eh, vulnerabbli u li jispiċċaw jagħmlu anka anka eh, kirurġija eh, li hija perikoluża immens li poġġu ħajjithom friskju. Eżatt. Ġan eh, Paul, taqranna silta minn din dan il-ktejjeb li għadu kif ġi publikat u għal darbohra nerġa' nifraħlek. Eh, dejjem moment sabiħ meta jkollna pubblikazzjoni ġdida. Għaddew tliet ġimgħat mill-liva u Dennis ftakar li rrid jiċċelebra. Dennis qabad u bukja mejda, Dennis libes qmiż ġdida u fetaħ buttun aktar mis-soltu. Alexia reġgħet libset il-blaws li kienet libset is-sibta qabel. Alexia marret għax imbuttata omma. X'qed itik, binti? Għandek xorti. Alexia kellha btitt tibqa' d-dar ħalli tqum kmieni u terġa' toħroġ fit-triq qabel iqum kulħadd. Mal-mejda ħdejn Dennis hemm waiter jitkellem miegħu daqslikieku wieħed ta' ġewwa. Dennis lqagħha bi tbissima wiesgħa daqs sidru, illum kważi għall-arja. Dennis tiġi ordna l-inbid. Dennis ordna l-inbid li qallu l-waiter, dak li jħobb missieru meta jġib in-nies hawn biex jissiġillaw biċċa negozju. Alexia sfurzat bis-sim għax ħin Dennis ġie bidha lejh għal sessu. Alexia tellgħet tazza nbid ma' xufftejh qabel Dennis reġa' pprova jbusha. Alexia xtaqet tobżoq l-inbid 'il barra. Alexia kellha aptit inbid abjad mhux aħmar. Alexia xtaqet qabdet u ħarġet 'il barra. Imma mbagħad tresqilha s-siġġu u poġġiet bilqiegħda. Dennis għolla jdejh u l-wejter ġieb il-menù. Huwa rda. Alexia ddispjaċiha li ma libsitx iċ-ċurkett. Forsi biex jgħaddi għal warda ma ġiex għalija, ewdnet. Wara, mielet lejn Dennis u daħlet subgħajha fejn is-soltu l-qmis tkun magħluqa. L-ikel ordnat, lessew kollox għalina. Ommha kellha raġun. Alexia ħalliet l-arloġġ bin-numri jaħsadha. Qamet, inħaslet u marret ix-xogħol. Daħlet l-uffiċċju rasha 'l isfel. Ftakret li l-siġar illum ma ratomx. Ftakret li llum la mxiet u laqqas ġriet u għalhekk xtaqet ftit skiet. Qamet minn fuq is-siġġu u passiet. Fis-skut tal-kurutur riħet Denis għajtet aktar fuqha. Sabet rifuġju fit-toilet u waqt li kienet magħluqa ħadet in-nifs, ħadet nifs u r-riħa tad-Dettol għelbet riħet Denis. Imbagħad ħalliet demgħa taqbżilha. Qatra oħra fost il-qtar li xi ħadd ħalla qabilha lewn differenti. Forsi bħal ktar hi vera differenti mill-bqija, anki minn ommha, u mhux veru kellha raġun. Ħarġet, ħarset lejn il-mera u ftakret fis-siġar il-ġodda li ħawlu biex ta' parsi jpattu għal dawk li qalgħu biex iwessgħu triq. Iperpru ma' kull riħ. Bħalha. Wara x-xogħol marret id-dar. Ommha laqgħatha fil-kċina. Bi tbissima. Kif mort, sabiħa! Alexia ħadet nifs 'l ġewwa u ħarġitu bil-mod il-mod. Hemm messaġġ ta' Dennis ilu hemm minn nofsinhar. Ma weġbitx lil ommha u minflok wieġbet lil Dennis. Ħu paċenzja, naqbżuha llum. Alexia qabdet wiċċha f'Mera u mhix tħossha sabiħa. Sitwazzjoni li tiddeskrivi naħseb b'mod qawwi immens fejn din Alexia hija tista' tgħid aċċessorju f'din ir-relazzjoni li għandha ma' Dennis eh, li hija sitwazzjoni fejn naħseb ħafna nista' jsibu ruhom eh, fija fej diġà huwa kollox deċiż, diġà hemm xi ħadd qed jħossib kollox u huma isom footnote fir-relazzjoni iktar milli partner. Jinteressani wkoll l-użu tal-proża fej għandek momenti fej tinstema' isu kważi poezija meta qed tirrepeti Dennis, Dennis, Dennis u Alexi. U għandek Eħe, hemm ritmu poetiku ħa ħampoġija hekk eh, minn kajja li proża, eh, nara ritmu poetiku meta isek kważi qed tispara machine gun b'dawk il-versi. Eh, li, mm. li naħseb huma qawwija ħafna. Dik xi ħaġa konxja li, li għamilt? Eh, ta' Iva, eh, saċa kif naqbad ngħid, naħseb eh, kelli f'moħħi li nagħmel element ta' ripetizzjoni anke biex kif naqbad ngħid kien il-mod tiegħi l-istil ehm, li rid tiwassal ehm, li rid ngħid ħanajtek u fil-verità naħseb għaliex Aħna ħajjitna mimlija ċertu repetizzjonijiet, ripetizzjonijiet li jgħaġġnuna sa ċertu punt. U allura rrid iwassalhom b'xi mod u il-proża minkejja li forsi hemm element inqas ta' sofistikazzjoni mill-poeżija imma naħseb hemm il-poeżija tista' ddaħħalha faċilment fin-novella u tija ehm, ir-ritmu li tixtieq inti. Biex nitrattaw ftit il-ktib ieħor tiegħek, mhux nies, eh, li huwa ktib ta' novelli ehm, eh, fej għal boħra tikteb ħafna dwar ir-realtajiet ta' soċjetà Maltija, il-bennejja u l-kuntratturi, il-suwed u l-immigranti, il-refugjati f'Malta, l-Open Center tal-Marsa u l-ċentri ta' detenzjoni f'Ħalfar. Dawn huma affarijiet li inti donnok ma tistax ma tiktibx dwarhom. Ara, meta ktibtu dak ħareġ seba' snin ilu kal, da żmien kien prattikament. Eh, l-ewwel net ktibtu fi sfond li kont ili ftit żmien mhux ħażin ngħallem il-Malti mal-immigranti iktar milli immigranti persuni qed ifittxu ażil, persuni li ġew bid-dgħajsa, ġifieri immigranti, hawn ħafna immigranti bla drittijiet Malta imma dawn naħseb sottoimmigranti bħalma Mark Vella jgħid sottoproletarjat litteralment m'għandhom ebda ehm, eh, drittijiet, persuni li ġew bid-dajsa u waslu għax waslu għax faċilment erqu. Ehm, eh, u ovvjament inti qed tgħix magħhom L-ewwel kienet l-ewwel darba li rrealizzajt kemm jiena privileġġjat, dika importanti ħafna ngħidha. U meta qed inti meta tkun jien kont nagħllem il-Malti, minti mingħajr ma trid eh, mhux sempliċement tagħllem l-ewwel net daw qed jgħidulek eh, l-issejjer tagħhom il-ħin kollu u huma affarijiet li inti l-ewwel net naħseb il-medja qatt ma mhux daqshekk tefa' dawl fuq ir-realtajiet tagħhom. Pjuttost naħseb ehm, naraw l-element negattiv tagħhom. Ehm, Allura għedt jiena ma rridx inkun newtrali, tant hemm affarijiet kontrihom li jien irrid nagħti element ta' vuċi lilhom. Ehm, u mbagħad prattikament inkitbu dawn l-issejjer il-mhux nies. U minn meta ktibt int rajna suċċessjoni ta' każijiet pereżempju ta', ta Jean Paul Sofia, Mirjam Paċ, oħrajn eh, li intradmu fid-djarhom, intradmu fuq il-post tax-xogħol, eh, każ wara l-ieħor eh, bi biħtija sistematika tal-istat innifsu li qed wassal għal da kollu. Ġifieri, kemm kem saret ġustizzja mal-karattri tiegħek li ktibt dwarhom ħafna snin qabel ma seħħew daw, daw l-aħħar traġedji li qed nitkellmu dwarhom. Ġustizzja tissir ma' dawn in-nies. Iktar li ma sa il-ġustizzja li l-istorja partikolari mhux nies ma rridx ngħid kienet profezija x'min jiena m'iniex profeta, ma ġrat xi ħaġa simili ħafna leha bil-każ ta' Ġajteh meta persuna ehm, sfortunatament naħseb illum insejnieh, eh, sent xi sentejn ilu jidhirli tħalla fuq bankina wara li weġġa' u Ifimni, il-kuntrattur li bħalissa qiegħed ma' saqajna dan, dan qiegħed bi pleġġ idur u jaqgħad magħna. Ġifieri dik. Da weġġa fuq il-post tax-xogħol biex nispjega ftit il-każ dan dan kien ħaddiem weġġa fuq il-post tax-xogħol u l-employer tiegħu li kienet iħadmu bla karti bla permessi ħallih għal mejjet fuq il-bankina u telaq lem biex ma jkollux għal xiex iwieġeb. U m'għandux għal xiex iwieġeb għax s'issa għaddej b'impunità. B'impunità, eżatt, eżatt, eżatt. Hmm. Ehm, u x'aktar x'jiena konvint li daw bħalhom għaw ħafna iktar, l-uniku differenza hija li terġajtih inqabdet inqabdet minn xi ħadd mobile. Imma jiena hmm. dan li ktibt jiena ktibtu seba' snin qabel. Konvint li bħalu hemm ħafna iktar. Ehm, punt li nixtieq nagħmel dwar dak li qed inti meta qed ma rridx ngħid inkun li kont profetiku, naħseb m'għandekx għalfejn tagħmel l-ebda apoloġija, din hija letteratura fl-aqwa tagħha fejn qed tara lej xiex resqin, qed tara x'ħajġri. Eh, ġifieri ok, hija fiction, hija xi ħaġa li inti vvintajt, però vvintajt minn dak li qed tara ġej, ġifieri dik nemmen ħafna fija. Dak il-fizzjoni tgħid fuq l-iktar ħafna iktar mir-realtà u xek. Ir-realtà wkoll li daw il-ħafna karattri li ktibt fuqhom hija li wara seba' snin x'aktarx għadhom persuni jfittxu l-ażil u għandhom eh, teddida ta' deportazzjoni taħt rasom u eh, fuq rasom, sorry, skużani. Eh, ġifiri, eh, ktibna fuqhom ma l-affarijiet għadhom ħżina u prattikament. U inti għandek ħabta taqbad storja fil-ġurnali u d-dawara fl-letteratura. Kif kif isseħ, x'jiġri f'moħħok intu tagħmel dak u x'inhu l-proċess tiegħek? Eh, jien naħseb l-ewwel net eh, xi ħaġa li realizzaj dan l-aħħar u għal-bidu ma kontx nifhimha hija li nisimgħu nisimgħu ħafna aħbarijiet u nisimgħu ħafna aħbarijiet traġiċi. Ma naħseb ftit nies eh, itmissom daqshekk l-aħbar. Ehm, ftit ilu kont qed inkellem studenti tiegħi u għedtilhom kont qed nitkellem fuq is-saħħa tan-narrattiva. Għedtilhom tisimgħu l-aħbarijiet eh, u min jgħidlek iwa insomma, qatt bkejtu u ħadd ma qal li beka. Imma qatt mortu taraw film u rajtu n-nies jibku u kulħadd jgħidlek li iva. Ġifieri jiena mhm. inħalli il x'naqbad ngħid l-aħbar tkun il-punt ta' tluq tiegħi għax jiena importanti ħafna li qed nitlaq minn xi ħaġa realistika kemm jista' jkun. U fuq il-karatti nippersonalizzhom, intihom wiċċ, intihom isem għax ħafna drabi anke fl-aħbarijiet laqqas isem dawn il-persuni ma jkollhom, u nuri wkoll li dawn għandhom ħajja. Għax mhm. eh, eh, importanti ħafna ngħidu daw għal ħafna nies huma nies anonimi. Forsi li nipprova nagħmel jiena fl-sejjer tiegħi inkisser l-anonimità ma' tagħhom. Dik kull ma nagħmel ma nagħmel xejn kbir. Ehm, eh, u naħseb dik li nista' nagħmel bħala kittieb ħanajt hekk. Jien nemmen bi sħiħ li l-letteratura hija dak li neħtieġu meta l-fatti jieqfu jgħidulna l-verità. Nemmen bi sħiħ u nara f'xogħli stess illi nista' nimlik b'kamra mimlija fatti dwar il-Palestina, dwar l-immigranti abbużati fuq il-post tax-xogħol eh, u ma tħoss xejn kif qed ngħid inti, però eh, letteratura ġenwina awtentika għandha tpoġġina fiż-żarbun ta', ta dawn in-nies, ta' nies oħrajn, ta' inti fil-każ tiegħek inti interessat ħafna fiż-żgħir, fl-emarġinat, fil-fdak li, li m'għandux vuċi. Eh, però letteratura tajba anka anka tintroduċina għal serial killer, għal eh, ġeneral nazista. Eh, importanti li naraw il-perspettivi anki ta' dak li ngħidu l-mostru tal-ieħor. Però eh, Jean Paul, qed jaħarbilna l-ħin u ndunajt li għamilt inġustizzja żgħira miegħek għax inti għandek ukoll storja personali interessanti ħafna ta' kif ġejt għal kitba pjuttost tard. Inti eh, dik li sejħu la late vocation, eh, meta nitkellmu fuq assessini li jitlu fis-saċerdoti. Eh, anka l-fatt li bdejt tistudja u tgħallem il-Malti kienet pjuttost tard, però fadlenna biss ġiex minuti ġifieri X'tajdilna dwar dan? Jiena prattikament qal jiena ġej eh, jiena għamilt karriera ta' 20 sena fil-qasam finanzjarju, imma rrealizzajt li l-imħabba tiegħi hija l-lingwi u l-letteratura, ħallejt kollox warajja, eh, nassigurak mingħajr ma ma kienx ċażla faċli, eh, kienet isa kważi kważi emigrazzjoni minn xi ħaġa miċ-ċert għall-inċert, ma realizzajt ukoll li s-sigurtà, eċetera, eċetera, kienet daqskemm hi għandha fija tajjeb, għandha fija ħafna ktajjen. U dħalt fl-università bħala student matur eh, u llum qed nagħmel masters Malti ta' 38. Ta' 38 inti ddeċidejt li tħalli warajk id-dinja finanzjarja, il-paga, s-salarju kollu li kont qed tagħmel minn hemm biex tidħol tistudja l-Malti. Ħalli mbagħad tkun tista' tiktbu. Dik kienet in a nutshell? Sa ċertu punt hija, eh, eh, fil-verità kont bdejt niktbu qabel, eh, ma naħseb li tik il-kors tik element li tibda tħares anke lej il-letteratura in ġenerali u lej il-ħajja jekk ma jagħmel xejn il-kors sakemm inti tkun miftuħ għalih, eh, itik parajnejn ġodda naħseb u Fil-fatt tliet snin l-Università nistudja l-Malti, kif għedtlek, tlift is-sigurtà imma kienu tliet snin mill-isbaħ għax qed tqum filgħodu u qed bħal speċi tgħix il-passjoni tiegħek, hux hekk? Qed nieħu gost li semmejniha din l-istorja għax hija storja li teħtieġ iktar ħin, però almenu almenu missejna dwarha, bdejna bdejna bit-traġedja tal-Palestina u spiċċajna bik li li jeħtieġ nisimgħu iżjed wara. Però Ġan Paul, grazzi immens, ħad gost ħafna. Eh, grazzi li tajtna ħinek. Grazzi lil Klera Zoppardi tal-għajnuna bir-riċerka, grazzi wkoll lis-semmija tagħna ta' kull ġimgħa jiena dumana l-episodju ġdid ta' dan il-podcast Antenni Suspettużi. Ikkuntatjawna, ħallulna l-kummenti tagħkom fuq il-Facebook, it-Twitter u l-YouTube ta' Pen Malta.